जाइम ना केला घाट में जीबै सर ए बेसी बकवास नहीं करू कथी ये जान खोज के लैला से भ जाय है ढौआ फ्री में आबै है अहाँ ओकरा त ढौआ द देबै आइ ओकर बन पाक जतै लेकिन उ निक से काम कइन है कि नहीं से कुबेर देखलिया हां है कथी ढवा कथी जन है अहाँ के दिमाग नाम के चीज ना हबा दिमाग त अहाँ के नहीं हब हमरा दिमाग नहीं नहीं। कैला के के जहन सब लइने छी अहाँ ने जाने छी सब कते कोढ़िया होय तू सब ईमानदार जान है अहाँ सब जगह ना है वहां रुक त ता सब जान एके एके ना होय छै कन को गड़बड़ रहल भेल त सीधा से साइड दे देखी मौगी है देखी जी चमटा सीधे मुंह लाल कर देबे मार दियो ना मार हिला घर में अन्ने छी ना मारला ना टाटी वाला मार मार के त छगारा लगा देने तू रुक पाई ना तू जो का तो हम फांसी नहीं लाग गेलियो त फेर कहिए

सब कोई के कह दै छियै अपन अपन पाय रोपू आ केकरो पाय में जे केओ घुसली ना तऽ ठीक नहि होत ये सबसे बेसी बेईमान तऽ यहाँ है छे हम कहलिए खेत वाला के जयन जय उछनरपुर वाली रोपते तयन हम नहीं जेबे तयन हमरा पठा देलक तऽ हमरा छोड़ने बे अगर तोरा तऽ गुंजाइशो तऽ नहि होतू ना आँय? हमरा आया राति कह देले अपना देवरा के ओहि में घुसा लेले कथि छी हम ये ए तऽ हम देउर भोजाइ मिल के नहि रोपू तहू तऽ अपना भाय के नैहरा से बजा के लेने छे आये तऽ अपना भाय के बजल तऽ अहाँके केना झरकी पड़ि गेल आ ओहि मोगिया बा कच्चे जे दुनू को सेट करो पीछे तऽ बात नहीं मनाय कैला ने झरकी पड़ती है अपना गांव में वो बन जान कमेती कि नहीं कि हमरा गांव में आका आब दै छी असगरुआ के तब हम कहबै कोन पागल आदमी सब जरे हमरा रोपा हाँ, पठा दिया असगरुआ यहाँ के साय ह, जे कहबै से मान लेत।

ले और मारबे धछिया ही बेटी के आ तोरा रे तोपा दीदी के समझा दे देखे वो भौजाई के मारी आओ ए कथी समझा दे तोर भौजा हो ना हो झगड़ा मार करे वाला तू तो जन्म से झगड़ा करे आयल छे अब जे इसका जो मार देंगे सब बात हम कह दे छी केकरो बन न दे तू बुझले ना ते घरे में उठ, उठ। ये अमित ए, ए, भाग जा, कुकुर। भाग जा तू।

आइए तो ढवा कत से देबू ओते के कि घर में चाउर है धान है से देबै ना हाँ तो उ पहले के जन छलिए धान पर चाउर पर खरीद आब रुपया पर कोन सौतिन नहीं लेते धान चाउर खाली हमरा लजन ने चिर के त राख देबै ओते ही अही मुंह ठोर पर तोहर खेत कोई न रोपै छौ कोई न रोपतो आ न कहियो जीवन में रोपतो तू कही जइए के इनका जन खोले हमरा जान के जरूरत तो पड़ै रोप ना, बुझलियै ना? बाप तो रोपा हम्म, हमर भौजी छ छ आ सात सात टा बच्चा के लजन मैंने है

चौकी धके मारलक ए रसीली ई कथी कहिए उछाने पर वाली अहाँ सब हमरा खेत में ये चौकी दया देवल करे छी आ रोपते के आ रुपैया लेबे लागी चाहिए माथा पर कथी जब ई सब मार कहिए लेने है तो खेतो तो होते आधा से बेसी रोपाइए गेल ना तोरा सुनो ना तो कहै खाली छी, रहै छौ। काम के बात है एकरा सब के आप जान में से हटा दियो गल है मुहे भमोर लेतौ जेहे मन हो छै सेहे बजै छी कहाँ दुनी न दै छी कहाँ दुनी एकरा पैसा हे महाजन अहाँ केना हमर गलती दऽ देलिए ओकरा एको बेर कहलिए कि ओ हमरा नहि मारलकैया आइ छोड़ि देलकैया हे सही सही बात कहू कथी भेल है खेत में नहीं तो केकरो अथी बन नहीं दे हम कहै छी महाजनी कथी भेल ये खेत में से का का का ई है ना ए? हमर भौजाई के मारल कैया ये चुप हम कहै छी देखियो अहाँ के जल बात खाइयो ना। ये सुनू ना जल खाइयो बेर में हम कहली कि हम रोटी लेबै त ई मार कल कि नहीं एगो मार के होता महाजन हमरा जते पेट में आते तते खाइबे नहीं करबै हां कैला आ हमरा नहीं भूख लागल छलिए से आइ तो उ महाजन के गलती है ना जे रोटी कम लगा गेल छले आदमी के जते आते ततने ना खाते महाजन त कंजूस ही अपना मां भारी के ये उ छानरपुर वाली है ओना केला बजे छी सुन एकटा बात कहै छी रोटी नहीं कम बनैलिए आटे आइ सैठ गेलैया काल से 10 गो बेसिया पठा देब जोगे जो केहन भऽ गेल तू जकरा खेत में जान रहते पच पच छो छो के ओकरा आटे सटि जेतै तोरा कहै छियौ चारि पाँच दिन से जो मिल पर गहूम धोया पिसाला तऽ केना धोया बैठल करही बा जोन के आगा में बेजती बेजती कऽ के राखि देबौ गै माय गै माय ई दुनू प्राणी तऽ ई अपने में महाभारत कहने है तऽ हमरा सबके झगड़ा कथी फरसियात है आये पहिना सब अहाँ क्लियर भ जाओ कि यहाँ मार खाए बेसी कि यहाँ मार खाए दुनू कोई अपने में मार पीटा में करही के हम सब बुझै छी जान छी तऽ बन लागे झगड़ा लड़ाई कर छी बेसी रोपब तऽ बेसी ढोआ कमाब तै लागे लड़ाई कर छी लेकिन अहाँ दुनू प्राणी कहला अपने में महाभारत कहने छियै हे ये ये ये ओहन बात केला बजै छी जान भका ओहन बात जे बजली तऽ ढौए काटि लेब ए, ए, ए, ए, ए, सुनू सुनू सुनू ए, ये एकरा आब तीन सौ रुपया देब हां दोकरा मने 300 देबे ना हम पूरा धरती ए, उठा मुजफ्फरपुर वाली गोर लगे छी अहाँ सब जाओ बेरिया में आबि तऽ बनि ले जाओ अभी जाओ एहन हाल में हम चिन्हबे न करी छी कि अहाँ मुजफ्फरपुर वाली छी कि चिन्हबे न करी मुका ए तऽ सुनू हम कहै छी जे आधा खेत बाकी है ने हम नहि रोपब

ई मारपीट करे लागे केन होइया आप चुप ता बेरिया में ढौआ देबे नहीं देली ना त नहीं खर में आग लगा देली दुनु साई बाऊ का झोटा रे त फेर हमरा- हमरा नहीं एकरा ओइ परिवा के एकटा जान भेलुए नहीं करे त हम कथी भेलु करबै ए नाच भेलु ए उ जमाना ना है जब महाजन रहत है ऊपर आ जान रहत है नीचे ई जमाना है है, जाओ ना हमरा घरे से जाओ ना सुन ना कहै छी अहाँ सब जे धान धान रोपे छियै एकटा सीट खाली है, हमरो ला चलू एकरा जरा नहीं रहबे अहाँ चलू चलू ने बाबा जी, चलू अरे बा ओ बा एकरा की कहल के हो दादा ई मौकी तो हमर इज्जत नाक कटा देत गई पूरा गांव के लोग देखते कथी कथी बस गरुआ के बहु खेत रोप लगले सारा हम कोन उपाय करिए गे गे